from di pdp e come visit di senate president godswill akpabio. akpabio confam di visit for one post wey e put for im facebook page on friday june six, twenty twenty five. di senate president kon write na wit utmost joy i take receive our govnor pastor umoh enoh phd im deputy akon eyekanyi all progressives congress govnors led by di chairman of di forum hope uzodinma and oda stakeholders of our party for my residence for uyo for Akwa Ibom State after di historic defection of my brother, Governor Enoh, members of di State Executive Council, federal and state lawmakers as well as council chairmen into di Progressives family. Thank you, Mister Governor, because you get di interest of your people for heart. Congratulations and welcome to the fold. The new entrant to the All Progressive Congress so, Governor Eno, e come talk say e make the decision to move enter the ruling party after three months consultations with stakeholders for Akwa Ibom State. The governor come thank the People's Democratic Party, PDP, when e help am win im election for 2023, e say but di time to move don come. Dis move of Governor Enoh Soh, although e no take pipo by surprise because all im body language and all im moves e dey point say im go leave, it's just dat nobody know when e go leave even some people when e dey make comment dem say e even waste time e no see the way delta state governor do e own e say e own come a bit late but then e don move e don move many come dey thank am dey congratulate am say like im tok im dey think for akwa ibom not imsef so make im work togeda wit di ruling party for central make dem begin di ibom deep sea port project so dat make dem commission am before di twenty twenty seven election. Some others dey of di opinion say make you no play o, either you join di movie train or you go remain for di sinking ship without life jacket. But some others too dey believe say dis defection no be im go help. e say na di electorate na im dey decide who dey win election somebody come dey say im dey hope say reform go dey inec before di election some odas dey say well Nothing dey new for wetin e don do after all politicians all dem dey think na about their interest so all this I dey think of the interest of Akwa Ibom na say na story for the gods na im be that one. Meanwhile three commissioners don dump governor Enoh cabinet di three commissioners dem resign from di cabinet of di govnor becos of im defection to di all progressives congress una go recall say di govnor don tok earlier say as im go decamp anybody wey no go follow am dem go resign from dia position Dis three commissioners so, dem believe say since di return of democracy to Nigeria for nineteen ninety one, Akwa Ibom state na pdp stronghold and na pdp don govern am. E say but two weeks ago, Enoh dey tell im cabinet members wen e no dey interested for im new journey to quit. As e dey address dem for di state executive council meeting, He talk say no be news again say him dey move, so if dem no know that by now, then he no know wetin else dem wan know. So he want all the commissioners and members of Exco's appointees, he say some of dem dey say dem no go follow am, he say they are free o. He say dem dey very free not to join am but dem no go dey in state executive council so make dem just prepare to resign di day e announce say im dey move because dem be im appointee and dia loyalty na to am. He say dem no go fit dey im cabinet and dem go come play anti-party. He say no be threat. He say it is what it is. He say I no go beg you to come. and make you no even expect say I go beg you. So when e defect on Friday so, the commissioners for special duties and Ibom Deep Seaport, Mr. Ini Ememubong, Works and Fire Service, Professor Eno Ibanga, and Finance, Mister MM Bob dem come tender their resignation. For one post for im Facebook page, di immediate commissioner for special duties and Ibom deep sea port, e say e resign because of di governor directive. E say today, I don tender my resignation to di governor to comply wit im directive dat e appointees dem wen e dey unwilling to join am for di political journey to di apc make dem resign e say why e no go fit question or fault di govnor personal decision e say e dey unable to join dat journey e say im decision e dey born out of im belief say politics na wit principles and im longstanding opposition to dat political platform you know wey daily you know dey validated by numerous nigerians across many sectors e say dis im decision so e say e no affect im personal relationship wit di govnor who dey call am brother and who get great confidence in am wen e saddle am wit two very important ministries information and special duties and ibom deep sea port e say e go and continue to get big respect for his excellency govnor umoh enoh even wen e no dey im exco again wit dis defection di peoples democratic party don lose anoda of dia stronghold una know say delta akwa ibom cross river rivers and bayelsa dis south south states na veri strong hold for di peoples democratic party but one by one dem don dey jump ship dey enta di apc. Delta don comot, Edo na apc, Akwa Ibom don join. Di believe say Rivers go soon join e dey very strong and afta Rivers maybe Bayelsa. Dis one dey make pipo dey believe say di cry say Nigerian go become one party state e come dey appear to be true even wen di government don say nothing wrong wit di kontri to be one party state, e say e go even help for political re-engineering. My kontri pipo, how una see dis new development for Akwa Ibom state.